Le nu sia nu ke wɔm nèle ayiye gade Pan-Afrika ƒe wɔna yi ke miede tumetume nyumesɔakpɔ me tɔtɔ gbea kɔso adelia tso ŋu mee. Meda akpamanya gblɔ na ame sia ame. Egbee ganye kɔsiɖa tɔxɛ aɖe yi ke nye eƒe yi ke mi miele fia ƒe ŋkeke susuetɔ ye me miele egbea. Ɛɛ, nenye be nèle agbe ye ŋkeke ye va tu o, ele be nàtsɔ kafukafu kple akpedada na Yehowa Mawu eye nàda akpe ɖe wò ŋutɔ ɖokuiwò be nèlé be na ɖokuiwò elabe míedze egɔme kple ame gbogbo. Vɔa enye kple wòe gasusɔ egbea. Bubu kple kafukafue dze ne míaƒe Wɔlawo, eye nemake ame yiwo katã kpe ɖe ŋutiwò hafi nèɖo teƒe ya gbãa. Ne nèɖo ŋku ame mawo dzia, nàda akpe tɔxɛ aɖe na wo. Le susu ma ta medi matsi tre ɖe wɔna ya ƒe ŋkɔ me alo wɔna ya ƒe afɔdome ade akpe manyagblɔ na ame yiwo katã kpe ɖe wɔna yewo ŋuti wobe nu mexlã fi o. Nyematia yɔ ame sia ame o. Vevietɔ, ame yiwo katã kpena ɖe mía ŋuti le eganyawo me hafi wɔnae, elabe Pan Africa TV ya, magblɔ be Yevugbe ye nye nu yi ke gbegbɔgblɔ yi ke wogblɔna ɖe teƒe ya, ke magblɔ be míaƒe gbegbɔgblɔ ya kple Awusagbe ye ko nye gbegbɔgblɔ yi ke wona mɔe le wɔna ya ta. Ta va wɔe be efe xexe ye le teƒe ya. Mikpe ɖe mía ŋuti ye miedze egɔme kple mí hele edzi yim. Meda ko manya gblɔ na ame yeye yiwo katã tsɔ ɖe le eme ne wɔnawo, ke egbe yi ke ƒea ya le nu wum egbea, miwɔ kpekpeɖeŋu tɔxɛ aɖe na mí. Wɔ ame aɖe yi ke mekpe ɖe mía ŋuti kpɔ o adze agbagba be egbea wò hã wò wɔna nɔ wò wɔm ale be míayɔ wò ŋkɔ hafi eƒe ya nawu. Mele teƒe ya gbã kple mía fowo alo mía tɔ yi ke nye nufialawo dometɔ ɖeka nana o, Jamfra ma, abe ale yi ke míewɔnɛ zi geɖe enea, míegɔme dze ge kple míaƒe drɔ̃e kukuwo. Drɔ̃e kuku nye nane yi ke ɖie fu na ame geɖe, womesea emo ɖe susu ma ta míedee to me be míaƒo nu tso edrɔ̃e kuku ŋuti. Ele nuwo me ɖe ge na mí Ale be míage ɖe dekɔnu ŋutɔŋutɔwo me. Ale be ne míege ɖe ƒe yeyea mea, míegɔme dze ge kple dekɔnu anɔ edzi yim ale be míaƒe dzɔdzɔmenyawo ale wòle ɖe nyateƒe nua míetsɔ ge age ɖe eme. Nana míedo ɣli zɔ na va Pan Afrika TV. Akpe, míewoe le dɔ wɔm. Meda gɔme nya gblɔ be míeyɔ wòa ne tɔ enu ɖekɛ. Akpe kaka, akpe, akpe, akpe.
Míegɔme dze ge egbea ku ɖe míaƒe drɔ̃ekukuwo ŋu. Akpe. Zi geɖea enɔa nu me ɖem na mí be nenye be ame aɖe le drɔ̃e ko me, efia be nye ɖeɖefia tɔxɛ aɖee yi ke ɖem wole fiẽ ku ɖe eƒe agbenɔnɔ ŋuti. Ok.
Ke nenye be ame aɖe be yele drɔ̃e ku me sia eye ebe eƒo nu tso nu ya ŋuti vɔ, zi geɖea enye nu yi ke biam amewo nɔ zi geɖe. Nenye be ame aɖe be yele drɔ̃e ku me sia eye ko yekpɔ ye ɖokui be yegagbugbɔ yi ɖe yewo de alo yewoƒe kɔƒe me alo amea ku drɔ̃e ko be yele ye ɖokui kpɔm le sukuxɔ me, Nu ka gbɔe wòtso alo ɖeɖefia ka tɔgbe wònye? Ɖeɖefia menyo na be woame yi ko nenya be le trem ku ma. Kafa ame ko yo tame bubu. Nana ame ɖe ku wògbe ne kɔ dzi vi ne misa. Ame yo tame bubu nɔna wo dzi. Wote ku na trem. Vevesese ɖo. Tame bubu. Dzidoƒo na xixia lo. Be ŋgba, me nenema ko le ya nɔ kaka yi le mavɔ. Dzidoƒo na xixia lo. Be no do dzi be ya nyo nɔ. Wobe ɖo do dzi la nyo na wò. Ame ya hã be nenye be yeku dre zi geɖea, yenɔna tɔ dzi henɔ lã ɖem alo nenye be yeku drea, yenɔ elãwo fɔm. Ebe tɔmelã wɔme wɔme be doni kple tɔtrɔma yi wonɔ fɔm. Ebe ema hã nu kae wonye? Oo, ne le ku na dre ma be yenɔ tɔ dzi nɔ lã me fɔ ɖe agbe me nyo nɔ. Ɖe agbe ŋutɔtɔ me nyo nɔ. Ne le nu mɔ tɔgbi me. Ɖeke ku yiya le sese nɔ ɖe kpekpe dza dza nyo nɔ koe. Le keke yi ya sese sese no ɖekpekpe ja ya nyo nɔkoe. Ela nyo na wo keke ke ema nye nana o jam frama ke ame ya ha be zigedea nenye be ye ku ebe ye ku dre be eh ame aɖe le eh ga nam ye lan ebe ame aɖe le ga xɔm le ye si lan lɔme alo le ga nam ye lan lɔme. Le dre mo me nyo. Ne le dre mo ku le nu xɔ le asi lan lɔme me nyo. Le dre mo dre vɔn ɖe me nyo. Aya tsɔ wole asi de nu. Wole dzɔgbe se o, wole ƒle le asi o. Dzɔgbe se la nɔ ŋuti la nyu la anyigba ya dzi wole xɔ le asi o. Wole fetu ɖe ta le deme le ɖoe me. Ta enu sia nu ke la nɔ wɔma ezu fe nu. Enu nyuie be nyu. Ta dre mo ne le dre mo ku ma tso ɖe ŋuti kaba ne la xe mɔ nu ne.
Nenye be ne le dre ma ku ma tso ɖe ŋuti kaba ne la xe mɔ nu ne edre mɔ tɔgbe ame hã be zi geɖe ne eku dre ekpɔna eɖokui ɖe eyameʋu me alo aeroplane. Am, ebe haɖo ya yekpɔ be yenɔ vi dzi, yedzina vi le aeroplane me alo yameŋu me. Ne le dre ku be yenɔ yame, edre menyo dre ɖo menyo be xixia le kɔkɔkɔ ƒonɔ ze kura agbenɔnɔ ɖe ŋuti. Edre mo nu dre be aya le ŋkɔ gbenɔ. Nukpekpe ke la wɔa, me ya kpɔ nuwu ƒe nɛ. Nukpekpe ke la wɔa, anyigba ya dzi kɔ me ya kpɔ se ƒe nɛ. enu sa ƒe le ɖo o ma didi kɔ gble esrɔ̃ ɖe ɖe o ma didi kɔ ŋutsu agbe o nyɔnu le ŋke xixia me ya kpɔ dzidoƒo dzidzɔ me me nya ɖeke me ya va gbe o dzi la kpɔ le xixia me ta mo nɔ dremo kum le dremo kum la tsolo ɖe klo ŋuti kaba ne edre emewo ame ɖe mawu na wo gbɔgbɔ wo ti kpe mo dzi ya la te la te gogo nyo gbɔgbɔ me dɔwɔlawo la te gogo no akpe ɖe ti wa ɖe nu ma dzi le dzi o Ne nye be ame mɔwo tɔgbe le dre mɔwo tɔgbe ku ma, afɔ ka wòle be woaɖe? Ele be woate ɖe nane Enye be woadze agba woadina na wò jamfra ma gbɔ. Ne woayo. Amee la to nyateƒe ne mi, akpe ɖe mia ŋuti. Midze agba miate gogoe. Ok, medi made akpe be nya gblɔ ne ame yiwo katã wɔ kpekpeɖeŋuti na mi nyi tsɔkɔsrae va yi. Mímete ŋu yɔ wo dometɔ aɖewo ƒe ŋkɔ o. Ye emíedze egɔme egbea ta nenye be E, nèle mía ŋkɔ sem, agbea mí hẽ wò kpekpeɖeŋu. Egbea nye, nye, nye, nye. Ele be nàɖu bro nya me alo nàɖu Christmas ne nye hã. Eya le vevie ɖe ŋutɔ. E, Patrick Keponi.
Patrick Keponi na mí Tenga na CD. Si enema ke nye Vicentia E. Dogbe. E, Vicentia Ke Dogbe, ok. Nena mí 21 Ghana CD. Si enema ke nye mía tɔ yi ke woyɔna be Roland. Roland Tudzi.

Kuma Kumasa eleven cedis ye nema ke nye Mensa Peace na mi fifteen cedis Emmanuel Amega Shi tɔwo Kamiasi fifteen cedis ye ne na mi ye nema ke nye mía tɔ Michael Atsu ten cedis Aha sia yɔ sia yɔ Enos sia yɔ Enos Kojo ne na mi fifty Ghana cedis ye nema ke nye mía tɔ yi ke wo yɔ na wo be Bismarck

Mɔ nyui nena mi 20 cedis eye nema ke nye mianɔ Millicent tu glo na mi 15 cedis. Eee, mianɔ Olivia akpa bli 30 cedis eye nema ke nye Emmanuel amenume nena mi 20 Ghana cedis. Meda akpe na ame yiwo katã le dɔmenyui yiwo katã wɔm. Meda akpe eye nema ke nye gbedodoɖa nye be wò hã naka dzi nagbã be nakpe ɖe mía ŋuti hafi wɔna nawu nu. Nana míetrɔ gbɔ va wɔna gbɔ. Medi míadze egɔme kple míaƒe dekɔnu aɖewo nyanya. Zigeɖea wonɔ gbɔgblɔm be nenye be ame aɖe nye bokɔwo srɔ̃, womekpɔ woƒe amam o. Mm. Vɔ ame ya ma bia wo be ɖe nenye be womekpɔ bokɔ ƒe amama o elabe wobe nenye be ame aɖe kpɔ bokɔ esrɔ̃ ƒe amama ke fia be eda afɔ. Eda afɔ. Ke míatsɔe ko boŋ be nenye be bokɔsrɔ̃ ma eyi vi dzi ge, ye mete ŋu dzi vi la ƒe me wokɔe yi ɖe kɔdzi alo dɔyɔƒe ye wòzu be ɖɔkta alo nɛsi aɖe va yi kpɔ eƒe amame ɖi, ye hã ɖe wòda afɔa? Ẽ, ne enyo be enyo nɛsi, enyo ŋutsua, mhm. eda afɔ gbe. Nenye be ŋutsu wònye hafi wòkpɔ eƒe amame kpɔ gbɔ, eda afɔ gbe. Ne womana bokɔ ne srɔ̃fɔfua, wobiɔna sena. Labiɔ, awɔ avɔsa ne fodoa. Ne srɔ̃ la dzi via, bokɔ ɖe la nye ame ke kɔ dzina vi. Bokɔ ɖe la nye. Ne srɔ̃ me game sua, bokɔ ɖe la nya be srɔ̃ me game su. Ane amagbe srɔ̃ la dzi vi ne ti fafa me. Ne ne me le vɔ bokɔ lu ɖia, wo me nya ma. Yi le evi dzidzi ma kpa ku dzi. Ta ne numa jɔ ba kɔe kɔe kɔnjia, bokɔ ɖe ati srɔ̃ yo me. Ano ŋjɔ srɔ̃ anti be ŋtsu dɔkita ma kpɔe srɔ̃ gbɔ ne yo. ke ŋutsu nɔ nyɔnu dɔkita ye la kpɔ esrɔ̃a gbɔ le ne mele ɖoe ma
medzi míadze míaƒe wɔnawo gɔme egbea la míe nu ƒo ge tso srɔ̃ɖeɖe ŋuti akpe esrɔ̃ɖeɖe kple gbɔgbɔwo ƒe nugbegblẽ zi geɖea ame aɖewo gblɔna be le srɔ̃ɖeƒea gbɔgbɔwo ne woɖe srɔ̃a gbɔgbɔwo nɔ srɔ̃ɖeƒe gblẽm Gbede mabia be, Leke enumatsɔhele na ɖe eme na mi le esrɔ̃ɖeɖe kple gbɔgbɔ ƒe dɔwɔwɔ? Leke wòtsɔ hele? Èkpɔ be
esrɔ̃ɖeɖe na ame ɖe be gbɔgbɔ vana va gblẽna srɔ̃ɖeƒea? Ame ŋutɔe yɔnɛ vana. Leke wòtsɔ ame Leke ŋuti ame yɔnɛ vana ɖo? Mi kple srɔ̃wòa, ŋutsua le ɖea, medze sii haɖo. Esi dzedze le ha vovo. Esi dzedze le lia, nu yi dzɔna dzi ŋu srɔ̃wòa le nye. Mate ha dzre vɔ. Nyui dzɔna dzi nɔ nua tsã, ŋutsua tsã nye. Meti ɖe adzrehe vava xɔ mɔnu. Vɔ ne mi me dze si mia nɔ nɔe o, mi dze si mia nɔ nɔe o, esia yi tukaɖa adzre enya vovovo lea, ehena gbɔgbɔ kɔ vana srɔɖeƒe. Ok.
Ta Mawu me wɔ gbɔgbɔ mo ne be gble srɔɖeƒe. Vɔ mia ŋutɔ mia ƒe nuwo na nana gbɔgbɔ vana srɔɖeƒe. Tafi be ne ma se gɔme mia ƒe be ne be edzre ta esrɔɖeƒe vava kɔ ale be gbɔgbɔ. Gbɔgbɔ ƒo asi ɖe me.
Enya nu yi ne woƒona kɔkɔkɔ ale se gɔme. Ao. Kɔkɔkɔ ɖe.
Gbɔgbɔ ne tso nɔnɔ mu ƒome me. Eto ŋta ƒo nye me ɖe. Mia kɔ aha ɖe. Gbɔgbɔ mo wa nɔ aƒe me ɖi. Nye me sɔ ɖe ƒe la fa. Ma ne wo gblɔ be kɔkɔkɔ. Ta hafi susu ma ta hafi mia tɔ go. Susu ma ta yi na. Ɖe srɔa. Ɖe srɔa.
Wo me tso ko die srɔa. Oh, oh. Ele bo a do ŋgɔ ƒo kɔkɔkɔ. Wa ƒo kɔkɔkɔ.
Gbɔgbɔ kike la gble srɔ ɖe ƒe ne mia. Wo na wo ŋuɖuɖu va vɔ. Wo ma gba va srɔ ɖe ƒe ne mia. srɔɖeƒe ɖo afa ne mi koe vɔ ne miwo ŋtɔ mi me dzesi srɔɖeɖe yɔ mi me dzesi srɔɖeɖe o ye mi ŋtɔ mi tsɔ srɔɖeɖe ya kɔ be le tukaɖa hɔn adzre do me o tsala gblẽ nɔvi o ame tsala gblẽ nɔ nɔvi aɖeke koa gbɔgbɔ gbatrɔ va na srɔɖeƒea nene me le ɖoe ma. Tafia be egbe srɔ yike ɖe mie la akpɔ be zigeɖea nɔ yi srɔɖege fifia be engagement kple wedding ta ɖɔ lia

Eya church ɖeke me li menya ŋku ɖe eyama ŋuti o. Ye vodu menya kpe ku ɖe eŋuti o. Eya nyu se le xexea le anyigba dzi. Dekɔnu.
Dekɔnua do. Eya le dzi adza eɖo la wɔ ɖe edzi koe. Ne me wɔ ɖe edzi wa edze fe mi ne le srɔ̃ ɖe ƒe. Tapi be enu mɔwo mɔwo nɔ gba ko be be amewo ɖe srɔ̃ ŋkeke tɔ ŋkeke ne dzi le va amewo gbe wo nɔe. Wo gbe wo nɔ nɔe. Wo be be mama lo tasi ale wɔ ŋkɔ ŋkɔ kple tɔtɔ ma menye gbɔgbɔ menya. Eya mɔ me gbɔgbɔ menya ɖeke ɖeke nyu nu mo. Esrɔ̃ ɖe me se wo dzi le wo kɔ xixewo. Ne zɔrɔ sia dzia srɔ̃ ɖe ƒe la ta nɔ. Srɔ̃ɖeƒe mesẽ li, yi dza dzɔ kple xexea. Vɔ ne mezɔ ɖe xexea me se ese ma dzi oa, anɔ srɔ̃ɖeƒe ko anɔ fu kpe. Nanɔ srɔ̃ɖeƒe ko anɔ fu kpem. Nufiala ye ƒe ŋkɔ sem nele eye anye nana o dza nframa. Ele mía gbɔ hele nu fiam mí ku ɖe míaƒe dekɔnu kple míaƒe gbɔgbɔmenuwo, enu yiwo ke mí mede dzesi o. Mínɔ mía ɖokuiwo flum. Ne dzɔa la wɔa la, ke míakɔ mía ɖokuiwo kpɔ va da asi na ame ya le. Haɖewoɣia míatutu mía ɖokuiwo va da osɔfoa ƒe asi me. atutu mía ɖokui va de asi na eŋudɔwɔla aɖewo, atutu mía ɖokui va de asi na ame agbedɔwɔlawo anɔ mía flum, anɔ míaƒe gaxɔ me. Egbɔgblɔ be, Ao, ènu mɔ ya? Ne wò ŋutɔ mèlé be na ɖokuiwòa, ye nu mɔwo gegege ɖe eme. Ke míakpɔe le wobe xexeame ƒe agɔdzedze kple gbɔgbɔwo ƒe agɔdzedze. Enyagbe vee ya nyagbe vovototo aɖe le emea? Yo, vovototoe le eme. Míakpɔ, míadze egɔme kple xexeame ƒe agɔdzedze. Xexeame ƒe agɔdzedze nye be nu yi menyo tɔwò le xɔe le nɔviwò si. Menyo gbɔgbɔ ƒe kodzo yi o. Nuyi menye tɔ o. Míegblɔ be wotsɔ anyigba le ƒome ɖe me fifia kpɔa, anyigba menye tɔwòe o. Yi ke le xɔe le nɔviwò si. Nazã ŋusẽ yi ke le asi. Azã ŋusẽ yi ke le asi.
Gake le ga yi le kpɔ ta.
Yi ke le ate nɔviwò le to me. Ele agɔ dzem.
Ele le agɔ xexea me agɔ dzedze. Nanɔ ame bam.
Ye ma nanɔ ame bam.
Nanɔ nu tsɔ ame me nu li kura be tsɔ akpa sese. Eya menye gbɔgbɔ ƒe nya o. Ele agɔ dze le xexi. Nanɔ ame aɖe tem ɖe. Ame nanɔ ame aɖe te le to me. Ana me ba. Because of. Eto le nya nyi ɖe me numa wele ame numa. Ye ma ɖoɖo ƒe kele le asi wole wo nɔnɔme kele le asi wo ta. Ame nyi wo ame nɔvi o alo nyi wo ame ɖe ko zu be kpɔkɔ eyi ŋgɔ wi ta la te le to ele agɔ dze le xixia. Eme wo nye xixia me ƒe agɔ. Xixia ba agɔ dze dze wo ŋu.
Abe ame srɔ̃ xɔxɔ. Ame srɔ̃ xɔxɔ. Enua me nyi o. Enɔ tɔ le nya be nɔvi me srɔ̃ ma. Ye ko la xɔe le nɔvia si. Nyɔnu hame ɖo le.

me fetue ma le adzedɔwɔ la kɔ tsa le ayi tsi ko keke me ŋunɔ keke gbɔ fi sia fi ke ne se ŋu le awɔ le ayi vɔ ma kpɔtɔ yɔ le dzagɔrɔ xixi. Ke mi akpɔ gbɔgbɔ ƒe agɔdzedze le gbɔgbɔ.
Gbɔgbɔ ƒe agɔdzedze no ame tia kafla fi ya mi le fifi ya. Wotɔ ame tia le le aƒe me votu ɖe le aƒe me ye egbɔ bo adi kɔnu le gbe me yi. Ele le agɔdze ne gbɔgbɔ aƒe me gbɔgbɔ le le agɔdze ne gbɔgbɔ. Ƒome ma me Ƒome ma me le dzɔ tso. Vɔa ɖo yi ebe Yesu Kristo tɔ. Ebe Yesu Kristo tɔ.
Eya le lakɔ dze nɔ gbɔgbɔ. Wo la dze ŋgɔ. Wo la do nu ƒo nɔ. Ede kɔ nu. Ele vɔ nɔ Kristo. Ma ma wo subɔ subɔ. Yi la ve subɔ. Ne na ɖe ŋuse wo kɔ fia efi ma. Ma kpɔ nya be le dza gɔ nɔ ma wu. Ale be gbɔgbɔ ɖe kpekpe le kiki ame ma wu eɖo va yi ŋgba dzi. Ne wo yɔ ne le gbe le da si ya dzi. Enya be la yi. Ave se de kɔ nu be se. Akɔ kpe la gbe nɔ nɔ wo ŋti.
yo numo yo nu kebe ne le wɔ numo wɔ ma enu ma ya dzedzi no ati na tsɔtsi ma nɔ gbedo ɖa ma ya di no eya ƒuƒu ma ya tɔ nuƒu ya ƒo lele ma ya tɔ yi me tɔ no ma ko mo kpɔ dzra ƒo me do ha do ne ne agbe ne ne me le do ma enya bela dzra ƒo me do kafi abe no gbɔgbɔ yo mo ba kpele inti kafi gbɔgbɔ la tɔ no kafi be nenye be ama de le fifi la ya ko zubo nyo sɔfo alo ama de le fifi la ya yo nye tsɔtsi me gan de

Megbɔna, megbɔna, megbɔna lɔ. Egblɔ fia be nenye be edzo dze xɔ ya me fifi la, menye kplo mi le studio teƒe ya. To. Ye edzo dze studio fifi la ya. Nenye mele Yesu Kristo ya. O la fiɔ, la fiɔ.
Me la fiɔ, la fiɔ. La fiɔ. Eye eh, naneke mele ya. Vɔ gbesa lia ne sa.
Ne sa do dzoma dzoma la tsi. Gbesa lia ne sa do dzoma dzoma la tsi. Ke ɖeɖe ne dzo dze teƒe hafi ko ame ya ke ɖo ŋusẽ le Kristo me kama be in the name of Jesus. Oh, kɔ consent nyem, nyem kɔ consent. Enu consent wo nye. Enu consent.
Miso miso nana dzidopo mia ɖo kukui. Mu consent wo. Mene ne sɔfo ma xɔ ga kɔ ɖe si me ga kafe la nyu. Ŋusẽ ɖeke mele numam. Ne ŋusẽ le me ɖi, sɔfo ma biɔ ga be mi kɔva Eya la xɔa du kaƒi la nyo. Ŋusẽ mele nu mam. Edekɔnu, ne wowɔ dekɔnu na wòa, mèaxɔ ga ameɖeke si ŋu ame la kpe ɖe ŋutiwò.
Wɔnɛ wòm la me nam kpɔe be dumedu mesu aƒo o. Ye nye ame tɔtɔgbi akɔsu adelia nye nye fiagã na ʋumedu kple eƒe golɔgoewo katã. Meda akpe manyagblɔe ɖe mía tɔ yi ke nye woyɔbena na Ojang Frama be mewui wò tɔ enu ɖekɛ he kpekpeɖeŋu wɔna wɔna ya. Nye dzi dzɔe wònye be gbea wò hã nàkpe ɖe wɔna ya ŋuti hafi wɔna Na awu nu. Meda gbe na mía nɔ yi ke woyɔna be Rejoice, aha, Rejoice amenuwo nena mí 15 cedis. Efo Godwin Aposa nena mí 10 cedis. Exi vidzidzia ye nènye ye menya be exi ye nèle. Mía tɔ Paul Amaglo 11 cedis eye nemake nye mía fo Anthony, Anthony Anagba nena mí 20 cedis eye nenemake nye Eh, Samson nɔ si na mi to enti efo Eli. Ok, ma yebe fo yo. Eli nena Eli kɔmla nena mi ten cedis. Mia nɔ Florence dometi ten cedis. Emmanuel baba asari ten cedis. Eh, Dramado Millicent ten eh, 11 cedis. Eye nema ke nye mia nɔ Florence dogbi ten cedis. Mia nɔ Helen Ŋkrɔ nena mi eleven cedis eye nemake nye axɔlu dzideƒo thirty cedis. Efo Robert gba Robert gabiaŋu nena mi ten Ghana cedis. Nana míayi Akpe. dzi ehã. Ke enɔ nu ƒoma egblɔ be xexeame ƒe agɔdzedze Ge woa eli. nele agɔ mawo dze mle xexeame dzia zi geɖea egbɔava lé dɔ le le ƒomevi Ɖolia. alo yi ke ne mekpɔ nyuie oa Meta kpɔ ge ne dɔ gbe ɖe gbe ɖe gbe ɖe gbe. Ke mia kpɔ ne mie ge ɖe dɔ le le yiwo ke le agbe ya me ŋua? Me nya be mia me wo mi nɔ ŋu dɔ wɔm kple ame agbe dɔ wɔla. Dɔ le le ɖe sia ɖe yike le amegbetɔ lem kɔa wo gbɔ gblɔ be yewo ate ŋu ade. Ade. Me dze ma bia vɔ me nya be dɔ le la lo tɔgbi lia wo me da nɛ vɔa ŋu dɔ wɔla kple ame agbe dɔ wɔla wa dɔ le le ɖe sia ɖe kɔa wo be yewo ate ŋu ade. Ate ŋu ayɔ dɔ le la be dɔ le le etɔ lo eve aɖewo yike Ne ame aɖe le le fifi le ame aɖe yi ke le ŋu dɔ wɔm le ame agbe dɔ wɔm mate ŋu ade alo ɖɔkta mate ŋu ade oa? Ne enyo be
eƒu to me dɔ woyɔna be. Eƒu to me dɔ.
Eƒu to me dɔ. Ok. Akɔ dzedze le xixia me dɔ lele yi me nyi. Ame yi le le dɔ ma le dzagɔ le xixia. Edzagɔ le nyigba yi. Ame yi ko le nya be le dɔ ma le. Edzi vi koko via tsɔ dɔ ma etɔ ele akɔ dze le anyigba yi. alo amea tsi yi dɔ ma lé ele akɔ dze le anyigba ele nu ɖe wɔm mele tsitsi edɔ ma ƒo nu de me da edɔ ma ya ŋgba ŋgba dɔ ya ɖeke ɖeko la ku kple na mele gblɔ kɔ ebele na mele gblɔ nɔ be edɔ ma ya de nɔ wa ebele yi ke nye futo me dɔ futo me dɔ wa ɖeko la ku kple ɖeko la ku kple ne tsɔ ko be dzanyi kplɔ dzanyi kplɔ dɔ adzre dɔ ebe nu na mele adzre mele si mete dɔ ma da o Ah, Te dze mele ame enuwo si wɔ. gblom wonɔ be dza Va, nyi klo. mewɔ aɖeke va dzi ame agbea o. Eh, Nu ame bebli. Ame bebli. Ame yi la dza nyi gblɔ dɔ le si wɔ dza adze dɔ gbe nyi. Idzi atsoe wozɔna. Kafi va dzena du ɖe me. Awɔ nu le dua me. Alo ame ɖe va tsɔ dɔ me ya va sana zewo. Aze wa va gblẽ le dua me. Nu- Dɔ ma dzi wozɔna. Kafi vana dua me. Ta ne enyo be dɔ ma le viwo. Ame sia dze mele o ne medi ame me o. Edɔ ma, ame aɖeke mati dea nu o. Vɔ ne ame aɖe nye adzetɔ, ame ewɔ ame yi ke adze mele asomatu anya be ame ye adzetɔ o. O, mati nya gbeɖegbeɖe o.
Nu yi ti le ya nya be wobe midi ne miake ɖe ŋuti. Enye nana wodzam fla mele fifia le le sẽ le ŋku le mɔa ŋuti.
Megbɔna, megbɔ mía yi. Edɔlele ma nye dɔlele aɖe yi ke ne dze amo dzi, amewo gblẽna.

le le cancer le le cancer lo gbɔ ta ne le dre mo kuma tso ŋuti kaba ne be nyɔ ne dɔ ma be tso ŋuti o ne be zu be dɔ ma lo me megba do aɖika be aya magbetɔ ɖe ke ŋu nɔ ɖe gbɔ ne be kpe ɖe ŋuti be la da dɔ ma ne yele be le ɖokui o eblo egakpo ya xɔ asi la ɖu le yame ke nu ka wɔe be dɔlele etɔ ma yɔm ne la nu ka tutu wɔe be ame ma nanɔ edɔ nam nɔ dɔ ma edɔ mo ɖe akɔtete le xixia hena dɔ mo vana míakpɔ dzaɛgblẽdɔ tsã e ne ekpɔ dzaɛgblẽdɔ ame yi ke via dzaɛgblẽdɔ le dzia ne wonɔa alo tɔ ƒe agbe sesẽ ne ne yi ne ne yi aƒeme ko la kpɔ woame eve ya tuka ɖa adzre enyɔwo enu baɖabaɖa ko nɔ yi gana dɔ mo vana ye adze wo tsã ɖa ke wokpɔna teƒe le fi ma wonɔna fi ma ta le dɔ mo agɔ dzedze ɖe xixi hena dɔléle mo vana. Edɔ mɔ me dɔ nyuie ɖeke me nyo. Agɔ dzedze le xixeɛ he na dɔ mɔ va na nu agbe. Edɔ yio gblɔm ne le fi abe ƒutomɔ dɔ ma kple dzayinkplu dɔ ma. Nenye be ame aɖewo dɔ ma lém koa, na kpɔ be ameawo wɔ nu gbegblẽ. Ame aɖe wɔ nu gbegblẽ aɖe le wò nɔnɔ me. Ne etɔ me wɔe yike tɔ wɔ nu gbegblẽ ɖe, ne me ne me xɔ nɔ ame ɖe be srɔ̃ kple akpa sese ye me nyi vevesese nɛ oa, exɔ nɔvia ɖe be nu ezi dzi
Elabe kansa tɔ ya gblɔm nèle, ame le wò kpɔm dũu kple susu be mekpɔ, me, mekpɔ menɔ nane ŋlɔm a, meŋlɔ ame aɖe abe ame ɖeka ɖeka, ame atɔ̃, five, nyɔnu ame atɔ̃, mhm. woƒe nɔ. Ye. Kansa wokɔ nɔ kɔdzi, wogblẽ gakeke, oh. ale nɔ wo katã woku.
Edze fe lele, edze fe mi lele. Nga, edze agɔle xixia. Ke cancer tɔ ma ɖo fia be ame ya le dɔ lem ye dza gɔ le xexea me. Edza gɔ, edza gɔ le xexea me. Ne e ame mɔ ne ekpɔ nu yi ŋka ƒe kpɔgblɔ be enya ɖe le si le gble, enya ɖe le si le gble. Vɔ eto nya nu yi wɔ vɔ mele gblɔ be gbe ɖe gbe. Ke enya ma enyo ma ewɔna dɔ nyateƒe abe wobe woyi nu ka ƒe wobe ama nya ɖe le si ne gble. Le kpɔ be nu mɔ nu mɔwo ɖe ele vɔa ekpɔ nu ke hena nu mɔwo kɔ va na ne be xexea trɔ zu be paga e chɔchi ye ko nusrɔ̃tɔ pasɔ le be da asi ɖe dzi o ese me le yedza anyi alo le be ale be wòatu ne pasɔ ese me wosrɔ̃tɔ mele se le xixia me se mɔnu be labe wɔ nu mo mele se le xixia me be le atso ko ame nyi srɔ̃ wo nyɔ ame le tsɔtsi kɔnkɔ labe wòatu ne mele se le dutoƒo le dafɔgbe

yiku na dɔ lele barabara ame mu hu dze dɔ ɖe wo la kan ta vodu ƒe kekekeke wa kpɔta ne dɔ ke ɖe kuma kukle nɔnɔ me ɖo lia mi to ko ƒle ve mi aɖo ko mi ama agbe yi
nana me di mi aƒo nu tso enu yi ke wo yɔna be e fiƒode ne ame aɖe ƒo fi da ma da edi ati adi ame ntia o edina agɔ dede ye kana fiƒode vana ne ne jago se o le kpɔɖeŋu me Wobe ame aɖe ƒo fi de ame aɖe ye elabe ke nye metsi va ɖo teƒe ya fia nye mekpɔ be ame aɖe ƒo fi de ame aɖe wòɖi ŋuti kpɔ. O, eli. Eo ke amea medze agɔ ye. Ta hafi ame aɖe naƒo fi de ame wòaɖi amea ŋuti. Ke le dze agɔ na amee.
Ele be wòaɖi ŋuti.
Eze be tɔ o.
Etsi dze agɔ ne fia. Medze si ame aɖe ya wogblɔe nɛ ya. Mekpɔ srɔ̃ɖeƒu gbɔ ɖe. Srɔ̃ ma, etɔ ma ɖe srɔ̃ keke la ku.

Ebe mana ye ga me ne gba tsɔ nye me kpe kɔ ne ko be ye ƒo fi de. O me nya me nya mbia me. Eyo ya ma mbia ma. Eyo ya mbia. Hafi ama ɖe na ƒo fi da me ɖe. Aha yo ko ƒo fi da me lo etsi yo ko ƒo fi de me lo. Awo fi ƒo da le ke o tsɔ hele. Nu vɔn ele wɔ re.
Ye me nti nya me ka gblɔ ma wu na ŋuse ma mi agbe tɔ le la ɖe ji. Ŋuse ma le mia me. Ŋuse ma ele mia me. Ele jako. Ye talsi ya ji ne gblɔ kɔ la va me no zere ka. Eya Mawu na ŋusẽ gbɔgbɔ ma mí le mía me. Numa nakpɔ nyui ɖe gbatrɔ aɖe wò akɔ nu gblẽ mi. Kpɔ nyui ɖe. Ŋusẽ ma le mía me gbetɔ me. Mese be wobe ame aɖewo tɔgbi le agbe ya me ne woƒo nu ko edze eva na eme zi ɖeka zi ɖeka.
Ame mu tɔgbekua ŋkeke li wodzina wo. Ŋkeke li wodzina wo. Wonye ame sia ame. Ŋkeke ɖe li wodzina wo le ŋkeke ma dzi. Wodzi wo le ŋkeke ma dzi ame muwoa Megba doa ɖike o. Ame mawo mega doa ɖike ame mawo tɔgbiwo. Ame ya ma biɔ be ne nye ba ma ɖe li kua si ƒome enɔ ama fiam nu ka gbɔe wo tso. Awo dɔlele.
Ne le nu sia nu le wo wɔle tsaba zu fenu dɔlele. La kpɔ ga dɔ kple ada kple enyo. La si boto me le fio kɔ ɖe. Adi aka. Aka. Mhm. Wo dojo aka. La kpɔ ba aka eti ati wo kɔ dojo nye heti. Yeah. Enyo xeti ye la tu aka la tui la kɔ sisi la si me le le tsi vɔ la kɔ mlɔe kɔ nɔ te zeɖeka. Ezi ɖeka ko ne wɔ ge lo. Ezi ɖeka ma ko le wɔ kɔ vɔ nɔ te. Megba ya va gbe ɖegbe ɖo. Aka vɔ la kpɔ ba ti ko ko dojo enye xeti. Enye xeti. E xeti.
Tapi be ne ba esi ƒome la ma ɖe fia ma sia yi ko. Wa tu aka tu aka la si la se ya mlɔe ro la tu aka la si la si to ma kɔ mlɔe.
Oyɔ na na ne be ʋuyaƒe. Ʋuyaƒe. Obo do ʋuyaƒe na ma. Megbɔ na. Mía to yi ke woyɔna be Linus do vɔ dzɔgbe yi ke wɔna ya dze gɔme gbeegbe mí edze mumu gɔme ye wòdze ega nana mí egɔme ena mí twenty one cedis ye nema ke nye mía nɔ yi ke woyɔna be Patience afi asian gbɔ wɔna ya dze gɔme nɔɔ ye wòdze egɔme metɔ te kpɔ ena mí fifty one Ghana cedis ye nema ke nye mía tɔ yi ke woyɔna be yi ke woyɔna be Wilson dɔ dzi eva tu ega dzɔdzɔ ya le mɔ dzi gbe yi ke gbe wòna mí gazi gbãtɔa metɔ te va se ɖe egba kpɔ. ye nenema ena mi 25 cedis egbea. Mía tɔ yi ke woyɔna be David Ameteku hã ye magblɔ be mía nɔ yi ke nye Patience afi asiagbɔa etso tsia me tsia ma wònye vɔ le Dansoma le gɛ ye nenema ke nye mía tɔ yi ke nye Linus do vɔdzɔgbea etso Alakple vɔ amasa mae wòle ye fo wo zendɔ dzia menya nyuie be atsimtafoe wònɔ vɔ fifia ele hoo ye wòtso um, teƒe yi ke woyɔna be agavedu yi ke woyɔna be nu ka agbakɔƒe. Mhm. Ye nema efo David ameteku egba nena mi tuwe ŋuti Sidis xɔxɔe ne le ye wò dɔwɔƒee woyɔna be uh, Palomotos. Aha, egba nena mi tuwe ŋuti Ghana Sidis elabe mi le ƒe ɖum. David akpe kakakakaka. Ye nema ke nye Frank Kumuzi. Tso gbee ke gbe wɔna ya dze gɔme fo Frank ŋtɔ te kpɔ ena mi twenty cedis. Etso woe aŋlɔ woe va Koforidua trɔtrɔ station ye wo dɔwɔƒe le ye me nya be prɔmba ye wo nye. Mia tɔ yi ke wo yɔna be Kenneth tsa wo dzi ku dzo. Eva tu ga dzodzoe ya le mɔ dzi. Esia ye dzɔ ɖe egbea hã ega na mi twenty cedis. Mele mɔ kpɔ na tɔ o ewo ewo ame yi ke nye kpɔ ŋgba egbea me di be wo hã wo wɔ ne ge ɖe wɔ me elabe egbea mi le Christmas ɖum. Nana ame ya mabia wò be wogblɔna be ʋui aƒee. Ame aɖe nakpɔ via dzi kekeake, wòade suku, wòakpɔ ɖevia dzi, wòakpɔ dɔa nɔ wɔwɔm, wòayi ɖe dugã me, megase ɖevi ma ƒe ŋkɔ kpɔ o. Ame aɖe hã kple srɔ̃ woli, esrɔ̃a klãe be mezɔ mɔ o, megase wo ŋkɔ kpɔ o. Ame aɖewo ƒe nɔvi nɔviwo woli nyuie ɖe, àkpɔ be kpekpeɖeŋu vava nyuie, zi ɖeka tɔ ko, megase wo ŋkɔ kpɔ o. Wobe nane li wogblɔna be ʋui aƒee.

Ke ŋkɔ ame ɖeka axɔ ado ŋu le aƒe ne woa, mi kple mi le nu ɖe ŋle. Mi kple mi le nya ɖe hem ye ma do ŋu le aƒe ne. Ne nane ke me dzɔ le mi kple ame doa, Mawu mena gbɔgbɔ emɔ gbɔgbɔ nane. Ŋusẽ mɔ nane. Awo, awo, Mawu mena mɔ nane. Hete hafi hafi hafi ame ɖe na sagbe doa, la ma na ɖu dzoa toa. Le dzagɔ ye la. Le dzagɔ gudugudu. Le dzagɔ ye. le jagɔe. Enya mea nyateƒe wònye ne mieho nɔwo mi nya me se elabe nenye be wòazu be dzokaɖoku wɔ dɔ kaba nenema wale ne. Xixi ame ɖeke manɔ xixi ne NDC kple NPP oh, tɔ wo nɔe vɔe. Baba ɖe ne nana kufu adu kɔlɔ ɖe azikpi azi. Numo mele na ne mo mawu mena ŋusẽ numo na ne. Sebe enumo le ya vɔ ayi. Wole vɔ ŋusẽ ma mawu mawu mekɔe ne wona ne mo. Mawu mena mɔ na amegbetɔ ŋuti Kpe ɖe nu ma le asiwò nana ko nu ke ne dze asiwò koa, le awɔe kple ame medze agɔ na wòa, Mawu mena ŋusẽ wò nenema o. Wogblɔna be wobe ʋu ya ƒee wobe do ʋu. Efee be hafi ame aɖe nado ʋu ya ƒee na ame aɖe koa. Enya ɖe koko le wo dome, wo kple amea dome. Egɔmasɔmasɔ ɖe koko le wo kple amea dome. Etɔa wɔ nane le amea ŋuti alo nɔa wɔ nane le amea ŋuti alo via va wɔ nane le amea ŋuti. Ye ame ya gblɔ be nyawo eye le wɔ nu ya kplia nɔ te ne le axɔe. Ye me ya ye me do ʋu. Ne do ʋu le aƒe magba ɖo ʋutɔ ku nɔ keke ɖeko le aku. Ʋu le aƒe li. Tena mele gblɔe nɔ ya tɔntɔe menye wogblɔ nɔ be ʋu la ƒuya ele xixe me. Agbetɔ nya afɔɖeɖe la ɖe le xixe me. Nya afɔɖeɖe ɖe na ɖe le ɖokuiwo si.
Amegbetɔ nya afɔɖeɖe yi ke na ɖe le ɖokuiwo si. Eme anye nana wò dzamframa ƒe aɖaŋu ɖoɖo yi ke ɖom wole. Nenye be nèdi be yeawɔ kpekpeɖeŋu na wò na ya, egbea wò di be wò hã wò ŋkɔ neɖi. Wòzu be mía se wò ŋkɔ be wò hã nèkpe ɖe wò na ya ŋuti le ƒe ya me miege ɖe fia. Míaƒe kaƒodzesie nye zero two four three momo míaƒe momo nɔmba zero two four three four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero eight six. Kpe ɖe mía ŋuti ale be eƒe ye me míege gege ɖo awɔna natsi ɖe edzi awu ale yi ke nèle kpɔm egbea. Míeƒo nu tso fiƒode ŋuti ye míeƒo nu tso Ee, ŋuyaƒe ŋuti. Ame hã ma bia wò be, wogblɔna be kunya woƒe dzoka aɖe li ke le ŋutsuwo si wote ŋu wɔna heblaa nyɔnuwo ƒe susu be ɖewomahi nyɔnua medi be yealɔ̃ na wò o, vɔ wote ŋu wɔnɛ ko nyɔnua nalɔ̃ ne ŋutsua. Nyateƒe wònye be nu ma lia? O, eli. Kunya lia?
Ele li, eli.
Ke ne wowɔ nu mawo tɔgbi ne nyɔnu ɖe, ɣeyiɣi le eŋutia? Nu mawo, nu ke wɔna nu mawo keke ko nyo na be esrɔ̃ɖeɖea. nugɔmesese wokɔ ɖenɛ numana mɔ wɔna dɔ yi na ŋgɔ ekpeke mawu wɛ ɖoa ne nyɔnu nɔ mantɔ lɔn no wa nya yi ŋgɔ vɔ nɔnɔ mɔlɔ le vɛ tsɔ dzo kame le kɔ blɛ ya enu se ƒe le si ala wɔ dɔ se nɔnɔ mɔ ŋkume va kɔkɔ dzo na ti wɔ ɖe kpekpe aya dzo ne le gbavɛ wɛ ke ŋgba ɖi nɔ ekpeke mawu wɔ nua ɖoa ne le gbavɛ blɛ ŋgba ya wɔ dɔ nene mele ɖoe ma. Tafi be ewɔna dɔ vɔa eyiyi. Ewɔna dɔ yiyi le ŋuti. Eyiyi le ŋuti. Ne wobla wa eyiyi le ŋuti. Nukpekpe nene Mawu wɔ nukpekpe le xexea me ma. Dzoka ne wobla wa ya le ti le yovo dzi le agbɔ gɔn agbe. Le ti sese le kpekpe ne fi keke le nyame le. Ma ame la tino fi ya la dze dɔ le yovo dzi vɔ la dɔ dɔ. Vɔ ne nye be nyɔnu yi ke dzi bi ya ɖa me dze be na bla nyɔnua. O ɖe numa na srɔ̃ɖeɖea nu gɔmesese yi.

0532618080. Ne eyɔ nɔmba ya, wò kple nana wò dzamfra ma miate ŋu aƒo nu bɔbɔe. Gbadagbe ma nya gblɔ na ame yiwo katã le kpekpeɖeŋu wɔm ne wɔna ya. Wɔna ya dua lɔ wɔna ya ale be wɔna natsi ɖe edzi abe ale yi ke wonɔ tso gɔmedzedze va yi ene. Efo Richmond, eh, Richmond agbe biã ŋu. Ee, ebe nana wò dzamfra mamie da akpe kekeake ɖe ale yi ke nèle enu me ɖem na mí egbea. Ele dzi dzɔm nam be míele wò kpɔm. Ye ame ya hã ma biɔ be, ebe, Ee, nenye be ɖevi aɖe le tatam, ɖevia wodzi fifia ko tatam le anyigba, ye ko ɣesia ɣia nenye be wòle tatama, egbe nɔna nu nɛ alo ati nɔna nu ne ɖevi ma ɖe, nu ka tututu ye ɖevi ma didim be yeaɖe fia le xexea me? Gbɔgbɔ ɖe le aƒea me, womewɔ le gbɔgbɔ me se gbɔgbɔ yeatsɔ ɖevia kɔ wɔ eƒe dɔe Gbɔgbɔ ɖe le ƒomea me. Womele wɔ le gbɔgbɔ be se dzi o. Gbɔgbɔ ya tɔ ɖevia kɔ wɔ yiƒe dɔ ye. Ta enye abu la be ka nu be nu ka ti ɖevia le nu ma wɔɖo. Nu yi ŋuti ɖevia le nu ma wɔɖo gbɔgbɔ ya gblɔe na wo. Ne gbɔgbɔa gblɔe na wo woaɖo ɖevia. Gbɔgbɔ ɖewo li wotsɔ ɖevi nenema woaɖo tsinu ƒe le ɖevia kɔme. Nu yi ɖevia kɔ va anyigbea dzia la va eme nɛ. Ɖevi ɖewo li gbɔgbɔ la tsɔ nenema ɖevia la gblɔ gbɔgbɔ la gblɔ be ne wɔ nuya ɖeke ne yi. Ne wowɔe nɛ kpɔa nu yi ɖevia kɔ va agbea tomea la va eme. Osɔfo Jacob, ebe magblɔ na be Kristotɔ adodoe yenye vɔa yexɔ dekɔnu dzi se na. Le yewoƒe aƒe mea, ebe ade le aƒea me yi ke wodona gbe ɖa nɛ. Yeƒoa tsi ɖi abe osɔfo ene, vɔ ame geɖe mexɔ edzi se be yeneƒo tsi ɖi abe Kristotɔ ene o. Ebe yi ke yele yewo kpɔm gbã, ebe yewo church members aɖewo hã le wo kpɔm egbã. Yedi be neƒo nu tso etsiƒoƒo ɖi ŋuti. Yedi be yeabia wo be ɖe etsiƒoƒo ɖi ɖee ye hã trɔsubɔsubɔnue wònye loo alo dekɔnue wònye alo aleke tututue wòle. Numu ɖe wotɔwo koe kɔ le numuwo sɔ le wo ɖokui ble me. Nu yi ye wokɔ le ƒodo me kɔ Jehovah anyigbe ya dzi wole wɔm kaƒe le vaxixe ya me. Wòle va le etrɔ. Numuwo nye agɔdzedze le xexea me kple dzidzɔ. Ne le tsi ƒo le xexe ya me ɖe, menye vedu subɔsubɔe wònye. Edzɔ kple xexea, meti le trɔ gbɔ. Esia, le tsi ƒo le anyigba ɖe, le le nuɖuɖu biɔ anyigba, anyigba la na nu le aɖu. Te na ame ɖe le mia ble me le mia ble gbɔlo. Le nya Kristo ɖe, megba ɖe ɖo ko tu ɖo nu mu mu. Me ɖe le le le Mawu dɔ ya wɔ le le nya gblɔ ki kia ki kia me ya se no. Ale be nu yi ke Mawu kɔ fa anyigba ya dzi agba to vovo toto ekɔ de wo mu. Esia, ta bi dza agba nu mu ɖe, ame ɖe ke ne gba na mia ble mo. Wɔ le se dzi. Ƒome me sea wɔ ɖe edzi. Kafi anɔ Mawu wɔ esubɔ. Ame aɖeke megbe o masubɔ Mawu o. Vɔ wɔ xexea aƒome me sea gbɔgbɔe ne le aƒea me kafi wodzi wɔ ɖe wɔ ɖe eƒe se dzi ke asubɔ Mawu o. Ne ƒo nuƒoa xexea la sena.
Ne ƒo nuƒoa xexea la sena o. Miatɔ yi ke woyɔna be Ben numadzidzitɔ yi ke tso Meƒe kple Mafi nana mi fifteen Ghana cedis Ɛɛ, ne míege ɖe mafiaʋakpe ɖo mee nèle eye nema ke nye mía tɔ Israel. Ebe mía tɔ, mía tɔ yi ke woyɔna be azãnu. Ɛɛ, nana wòdze amframa to kukuɖeɖe mea, ɛɛ, wò wɔna yi ke nèwɔna yi ke nye amatsi fifia. Wò agbe ami meƒo nu tso amatsi fifia ŋuti o. Egbea ɣeyiɣi tsi tre ɖe mía ŋuti ta Enye mena mɔe o. Ebe nenye be wòate ŋu afia nu mí ku ɖe kakra alo eblutɔwo be yɔ ŋkɔ aɖe nɛ. Nyanya. Nyenya. Nyenya, ahan. Mi mefia, mi mena, enye mena mɔe elabe amatsi wo katã, Tututu. eh, kpɔ amatsi aɖewo. Enye mena mɔe wogba be neƒo nu tso amatsi ŋuti vɔa Ebe ye hã, zi geɖea nya nu yome dina nyea, ekpɔ be wɔna ye wɔ miele fia. Ame sia ame kple nuyi doa dzidzɔ nɛ. Ame aɖe lia ehaƒoƒo, agbadza, eku doa dzidzɔ nɛ. Ame aɖe tɔ drɔ̃e kuku ƒe gɔmeɖeɖe ye ame aɖewo nu yiwo wɔm miele kpɔe tɔte. Ebe ye tɔ nye be ye hã zi geɖea amatsia, amatsi fefi wɔ ye bo. Ta be ne ƒo nu vi aɖe ku ɖe amatsi yi ke woyɔna be kakra alo nyenya, egblɔ be nyenya, hã, e, e, egbe, amagbema nukawo ke wɔnɛ? Amagbema ɖe, ne eva gbea tome, Yo dzi va gbea dome. Yi kokɔ le kɔe wɔ tsi le lelema. Gbɔgbɔ ebo aze makpɔ mɔ le ŋuti o. Ekɔe kɔ le tsi le azawo gbe. Aza yi gbe wo dzi o. Yi kokɔ le tsi le ma. Etɔ na kpɔ do na me. La ɖo tu le kuxe ɖo me. Kuxe ɖo le xixia me la ɖo tu le me. Ama sese yi wonyi. Ya ama ma ki gba nya ama. Le zugbe le tse teƒe sese ɖe. Aƒe dekɔ, teƒea ne sesẽ ne le yia la gbɔ. Ame ma ke nyo ame be ne nyo be le de kɔ. Joka tɔwo va gama, ebo tɔwo va gama, ndomo lɔwo va gama. Ne wo tɔ ku kpɔ ama ko me ti na ne kɔ wo no. Ama sese va nyo. Ne ne ma ke le nyo drova. Le nyo efu kula. Nya be no no fu me no. Evoa la kui kaka ba do problem gbero. Amagbe yi ke yɔa míele be kaklã alo amagbe yi ke míeyɔna be nyinya yi ke nye blɔ ƒe nuya, woo ƒe nyae magblɔ mía tɔ le. Nyateƒe nyae gblɔm mele elabe amagbe ma ekpɔ be egbea yekafra zi gbɔ zi etɔ̃ enu le do míaƒe fiaɖuɖu ava tɔ elabe tsã blema ye efiawo dena kɔ. Ekpɔ be ne va egɛwo gbɔ gbegbe kura woo me still. amagbemafogɛtɔ emesia yewo dena kɔ tututu gake egbea ŋku ʋuʋu va ta míalɔ dzonu kple sika nu akɔ le mía ɖokui ble kple nu esia míto le mía ɖokui ble leke mawɔ hafi ate ŋu adze si ame tututu menye va xexe ya me ame ya be wodzi ya nenye be enuwo medzi dzem nɛ alo nuwo le dzi dzem nɛ vɔ edi be yeanya ame tututu yenye va xexe ya me aleke tututu wòle be yeawɔ hafi adze si ame ya yenye Ɛɛ, ehiã be la veo biɔbiɔ dina na wo djã fama wo ŋu. Ye le va gbea me, ye le di nu ye di be ahe va anyigba ye dji di be adje si kɔa, va nana wo djã fama gbɔ. Ebe ne va nana wo djã fama gbɔ alo na yɔ nana wo djã fama ƒe nɔmba yi ke me yɔna 0532618080, 0532618080. ale be ele be yeadze si ame ya tututue nènye. Efo Joseph aɖe ŋu nena mí twenty cedis, eye nema ke nye Mary amedzro nena mí fourteen cedis. Justine agbenye ku. nena mi 25 cedis eye nenema ke nye Israel me tɔ na mi 15 Ghana cedis. Miawoe va wò nyewo. Eye nenema ke medi be mazã mɔnukpɔkpɔe ada akpe na ame yiwo katã kpe ɖe wɔna yewo ŋuti ewo nana wò dzamfra ma. E, me, meda akpe manya gblɔ na be neɖu Christmas na mi Akpe. egbea. Eye nenema ke nana wò dzamfra ma nakpe ɖe ŋuti eye mada akpe ne míemama ɖe yi ke nye Mami Rasta. Oo. Wobe ye wo dzi ya ya eh, mami wata wova kplɔe Wova kplɔe kɔdzi. kɔdzi. Yo, Okay. wova.
Nyi tsɔ wo ku- eh, nyi tsɔ yawo ɖa ye va yi anɔ wo- ebe fi ɖa- Fi ɖa gbe. ya ku ɖa gbe woku ɖa gbea Okay. yes ena nye kple nye amehawo nye kple nye tsami eh, nɔvinye laho pataho kple nɔvinye aɖewo míeyi ɖe gbɔ ale bo va yi ɖu bro nya ne Oh, míaɖa wow, ena wow, ne wow. míɖu. Wow, wow, Ya wow, míyina wo wow, míebe wow. nuɖuɖu ka ɖu ge mebe o

akpe.
Ne ɖo teƒe ma kpakpɔ bia yes amagbedɔwɔƒe nye. O e nenema ye.
Ne gbɔgbɔa ŋutɔ yɔ va xixe me ɖe. Nu sia nu ke la wɔa ele ebe se bu mɔnu pɛpɛpɛ. Ele ebe se mɔnu pɛpɛpɛ. Mami Rasta mi da kpe me nya gblɔ nɔ ye nenema ke nye nɔvi nɔvi yiwo katã kpe ɖe wɔna ya ŋuti tso gɔmedzedzea mi da kpe me nya gblɔ na miaƒe technicians wo katã mi da kpe me nya gblɔ ne ame sia ame babia ɖewo le teƒe ya vɔ nye me nya be mate ŋu akpɔ ɣeyiɣi o nana ame ya be mabia wo be ebe Nya le nye nye agbe ma mewɔna hiã ale be tɔnyae nye be nenye be ebe kapentae menye efia be exɔgbãlae wònye hã ebe ye tɔe nye be nenye be ga kae sia yeɖoa ŋku nye nyɔnu yiwo ke yezɔ kple wo katã ale be nenye be ga vɔvɔa ke yezu nublanuitɔ. Enumɔɖi lãmevivi wònye loo alo

Ye nya leke wɔ ge na la. Ahan.
Na me gbetɔ ɖe va gbea me ɖi. Nu dzi o. Nyui le he va gbea to ɖe wobɛ biɔna. Hm. Gbegblẽ le le kɔ ɖe. Wo ɖe wo ɖa no. Wo wɔ ima vɔ sa ko wo dzo ɖa le me o. Ene ma nene ma me gbetɔ va xixe me. Nu ma na mia tɔ gbeo ɖe. Nu ya dzi vi ko ɖe wo biɔna via be nu ke me kɔ va nyi gba yia. Ekɔ ɖa gbe va. Ekɔ vɔ va. Ima vɔ sa wo wɔna ɖe via. Ko nyi tɔ ɖe ele me o. nene mele ɖi ma vɔ ne menyo be kafla ne mevɛ wɛ gbegblẽ la do nuƒo nɔ inye tsɛ la nuƒo do nɔ nu ma na be hiã be nu dzi va gbɛ tɔn ko la bɛ biɔ be nu kɛ kɔ va anyigbe ya dzi. tafi be ame ɖekakpui ma tɔ gblɔm o la anye gbɔgbɔ yi ke gbɔgbɔ me nyo la wɔna ne me be ne ɖɔ ayɛ ne gage dze si me kɔa ne zɔ mɔ ne bu ta gbɔ ne wowɔ yi ma vɔ sa ne fifia ko nu ma ma gba ɖo ŋkui gbe ɖo nu ma ma gba do nuƒo ne avɔ sa le nu wɔ ne fifia kpɔ o. Gbɔgbɔe me nyo. Enuwo keke le mía amegbetɔ me.
Abotsi eme nyo ebe tɔgbui yi ke nana nɔ nu ƒom nyi tsɔ kɔsiɖa yi va yi. Eƒo nu ku ɖe nyɔnu ɖetugbuiwo keŋ wodzɔ tugbevɔa esrɔ̃ɖeƒe menyo na wo ŋu o. Egblɔ gbɔgbɔ me ƒe akpa dzi wole be miagblɔ ŋutilã me ƒe nyateƒe na wo helé ɖokuibɔbɔ kple etoɖoɖo ŋutu be Esrɔ̃ ƒe nɔnɔ nanɔ bɔbɔe elabe menye nyɔnu yiwo katã le srɔ̃ɖeƒea ye dzina be nàno yiwo ke dzɔdzɔ ma yewoano nu o. Gake ezu be srɔ̃. Enuya madi be yeagblɔ koe nye be, be nyitsɔ akpɔ be enɔ nu ƒom be nyɔnu yiwo ke medze srɔ̃ o, ame aɖewo lia, edze agɔ aɖe, ewɔ nuya ɖe kple toto yewo. Mele be míagblɔ ŋutilãmetɔ. Ŋutilãtɔ nye be menya nuƒoƒoƒo ŋutilãtɔwo me. Srɔ̃wò tsɔ ga nɔ bɔ ne yi asime. Ke be biɔ bo o ega kike le vɛ san yɔ wotɔ me nyama asi me yi ya. Ekpɔ be ɖo ya ti nyi ɖo. Ekpɔ eƒe gbelu lia me nya bla de ɖe amegbetɔ. Ese gɔme srɔ yɔ le fonu dzi. Ye gbatrɔ va yɔ me koe yɔ, eyɔ me koe. Ke le va koe la fa dzi le srɔ. O nudati le fu de ne yina ne ma ko ŋu ya. Alo be nyami da fu ne le dodzi ya.

masɔmasɔ meli o mm. ye abe ŋutigbalẽ me ŋutilã me nya yike gblɔ mi le be be nyɔnu yiwo ke gaɖo lia ma edzɔ tugbe ge le ƒe blatɔ me heyina mekpɔ srɔ̃ wòaɖe kple toto enu ɖeka ye hã le ŋuti nye be ekpɔ be ne ɖo gaƒoƒo mɔwo ma ele be nabɔbɔ ɖokuiwo mm. ne ŋutsu aɖe nate ate ɖe ŋuti o aɖewo ɖo kafra eŋu le asiwo medina be yeazɔ afɔ Míwo ŋutsuwoa, ne míele wò kpɔm, ne le ƒu ma me le gbɔngbɔn kple totoa, hafi míate ɖe ŋutiwò ayɔ woa, ev, vɔvɔ̃ nɔna ŋuti. Ele nenema tututu. Elabe biebie nye be, ame ma yi ke lɔ private kaza ma, pra, e, e, chop money ne nɛ matrɔ na ame ma to asu. Ee, keke la dza míawo.
Nane wo lia psychologically a? Nenema tututu. Ahan, nene mɔe wo le.
Ta aɖo yi ane ɖo ɣe, e, e, ɣeyiɣi mɔ ma, míwo ŋutsuwoa, ne kpɔ nyɔnu yi wo ke ge ɖe thirty five me yina, enya be nyɔnu ma esrɔ̃ɖeɣeyiɣie ma. Ta ne wò tete geɖe ama tia ne ŋutsua me le klalo be ya ɖe srɔa me tete geɖe ŋuti o. Le tututu. Yes. Ta enu mɔwo tɔgbi hã ne mi ɖo teƒe ma lebe mia bɔbɔ mia ɖokuiwo ne na nya ame yiwo ke na zɔn kpli. The moment e kpɔ ŋutsua ɖetugbi aɖewo lia ne te ɖe wo ŋuti fefe fem kpli wo me nye be ɖe le ahia dim wo kura kpɔ la ke ŋkeke wo dze tsɔ kpɔ ni be bia. Wo bia bia wo ze ɖeka.
Enya wo ma. O nya wo o.
Ahem i me ƒo me nya wo keke. Edze gɔme. Edze gɔme kpli.
Ne me kɔ ga ne wa ekpɔ dziku. Ekpɔ dziku. Mɔ me nenema me lee mɔ. Le nyabo xixia eɖo esrɔɖeƒe me game xixia ŋtɔ Mawu wɔea eɖo srɔɖeƒe me game le si ne ne game ma to ŋti o kɔ vɔ ŋgba kpɔ ŋtsu ɖeka ɖeo. Yes ye nenema. Ye le dza gblɔ be adze o le ŋfo ɖo ne gbɔgbɔ vɔ nuƒo to ne le se gɔme xixia ŋtɔ ɖo nume kpekpe me game le si ne me nyia wa la ba me le wɔ abe dzokae tɔ le wɔ vɔdu le wɔ enɔ nya dze tɔ le wɔ alo nenema ye mɔ ƒome le ma le bla me. ese me. Ta wo amegbetɔ kpekpe kele le xexea me enya be la nya nu mo kukuru agbe wo di. Fia be eyi yaro lia ne ɖo eyi yaro kwa agbe nɔnɔ ƒe vivi ke sem ne la ale be na tso ji. La tso ji, la tso ji.
Ale be ŋutsu. Itsa be yi le nu ke me itsa le. Beta ko menya gblɔ na me se. Ame ya ma biɔ be hafi eh ne ƒo nu kɔku ɖe tsi ƒoƒo ɖinti ya. Ebe ne nye be me ye do, ebe ne ye be ye do la ƒe fi be nyɔnu nye.

Etsi wòƒo lia sẽ ɖe eŋuti. Tɔgbuiwo yɔ mi mele le. Ta ŋutiwò ɖoɖo akɔ kae nàƒo tsi ɖi.
Ŋutiwò la kɔ hafi nàƒo tsi ɖi. Meda kpemenya gblɔ na ame sia ame. Vɔa, mebia míaƒe mumu. Nɔmba nye zero two four three four zero eight zero eight six. Nenye be tɔwò meva haɖe ke oa, nèva hafi wɔna nawu nu. Nana ɣeyiɣi etsi tre ɖe mía ŋuti. Hafi míaɖe asi le ŋutiwòa, aɖaŋuɖoɖo kae le asiwò na ame? Aɖaŋuɖoɖoe le le asinye makpɔ ɖe ŋuwò. Enyo be Ame aɖeke megba nɔ mia flum o. Midze agbagba míalé dekɔnu ɖe asi. Dɔléle vɔ̃wo le xexea me va le ku nyuitɔ míaƒe nuwɔnawo ŋuti. Dze agbagba ne wodzi wòa nya nu yi le he va anyigba ya dzi. Nya fɔ yi ɖaɖe le anyigba ya dzi. Dze agbagba le adina na wò jamfra mawo mɔ. Yɔ ne mi kple míaƒo nu ƒo. Aɖaŋuɖoɖo ke le ɖe asinye ɖe maɖoe nɔ. Kpeɖeŋu ke le ɖe asinye ɖe mawɔe nɔ. Amagbeku dzi, ebo makpagu dzi. Ne le xɔ voedu voedu me le dɔ wɔna o, yɔna na wò jamfra ma. Magbanɔ amewo bli anɔ gaxɔ ame siwo. Ne menya ame agbe ɖewo adze agbana na yɔ. Ne mafia ame agbe ke la kɔ da dɔ. Akɔ kpe nɔvia ame gbetɔ ŋuti. Le se ya. Ne yɔ ŋu nɔ. Mele gbe ɖiɖi se ɖe to me oa, dze agbana dina na wo dam fla mɔ mo. Ne ŋu se yi ne na amewo kɔ na wo sena gbe ne vedu. Vedu na fia oa, mafia. Ne, ne le hiã be ya yɔ ma, la yɔ le 053 061 8080. Ne yɔn mi mɛɖewo ma dzia, la ke ɖe ŋtinye. A kpe ɖe mi. Ma de gbe ne fofo nyɔ ɖe lome kpakple yovo de e takplɔ aɖe edu keke me de gbe ne mi bia ƒe me la me se mi keke lo. A kpe ɖe mi lo. A kpe ɖe mi lo e efo Israel nyo Israel nyo nu e tɔgbi me ɖe kuku to kuku ɖe ɖe ma be bia yo me ɖo na ŋtsi na mu e me dzi ma bia be teƒe kae mi da wo kagbo le fi kae wo le. Meɖo ŋuti be miɖa wò kabuwo li ahan enye kpli mi ƒona nu ɣesiaɣi. Vɔa ɖeko megblɔ be miɖa wò kabua mate ŋu agava míaƒe studio teƒe ya va wɔ program o elabe dekɔnu mena mɔe nenema o. Ele be míayi ɖe gbɔ vɔa ne míeyi ɖe gbɔa míena program kɔ va ge. Nye hã kpɔ be fifia nye ɖoƒea Eva xe mɔ nam ɖe nu ɖeka va ɖo ta. Ye ema hã, ema megbe hã, eganyae wònye ɖo. Eganyae wònye. Ame yiwo enu, ame yiwo me, mele wo si oa, woawo boe le kpekpeɖeŋ wɔna yewo ŋuti. Ta teƒe ma woyiyia, eganyae wònye kple toto ava yi kɔ va ɖo. Mele be nàyi kple kamera eve kple wò camera man-wo kple toto. Èkpɔ ɖa ɖi nu mɔ, Nye hã fifia megale abe ale ko wòle nam tso gɔmedzedze o, eme sesem nam. Ta nenye be míekpe ɖe mía ŋuti koa, ne wɔna dze gɔme, eƒia dze gɔme koa, míegɔme dze ge kple mí dawo. Medi be made akpe manyagblɔ na ame sia ame, ame yiwo kpena ɖe mía ŋuti, ame yiwo wodina be yewoakpe ɖe mía ŋuti hafi me, mele wo si egbea o. Yehowa Mawu nɔe ɖoe teƒe na mí, eyike míege gege ɖe ƒe yeyea me fia be míe Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui na ame sia ame. Enuyiwo katã nèbu tso ƒea ƒe gɔmedzedzee medze dzi na wò oa? Mawu ƒe ɖoɖoe wònye. esrɔ̃ɖeƒe yi ke nèdi be nenyo na ye lé gaƒo ƒã me nyo, Mawu ƒe ɖoɖoe wònye. Egbea èdi be yeaɖe srɔ̃, meɖe srɔ̃, Mawu ƒe ɖoɖoe wònye. Ye wòzu be wò dɔ yi ke medze edzi o oa, ɖewomahĩ ne yi ɖe dɔwɔƒe ma, ènya yi ke kpɔ ge nèyi na ye tae Yehowa Mawu le wò hem ɖe megbe. Leke kee wòle hã, nu sia nu yi ke nèwɔ la gbe ya me, ele be nànya be ɣeyiɣi le eŋuti na ame sia ame. Etɔ tɔgbi akɔ su ade li. Eme nenyo na ame sia ame. Mina míage ɖe ƒea me to be fafa, lɔlɔ̃ kple ɖekawɔwɔ.